Siamai, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n saff gan iach. Diolch yn fawr unwaith eto am eich ymuno mi yn y fideo hwn. Fan yma, ond yn mynd i barhau gyda'r datblygiad o'r meddalwedd ysgrifennid yn yr iaith PHP i gyfeithi oedd oedd Saesneg i Gymraeg gyda'r enw cyfeithi cysylltnod ENIEC y. Felly os ydyn yn barhleio i'r tegell ar gyfer yr taflen ar gyfer yr rhaglen yma, sef fan yma, ac wedyn os rydyn yn morheo i'r pregell ar gyfer yr cod taliad, a dyma'r agwynsiad, nawr os rydyn yn golygu y ffel yma, sef cyfeithi ANE ECA, os rydych yn dilyn oddi wrth yr fideo olaf yn y gyfres, efallai fe fyddwch yn sylwi Dyn ni wedi amnewid y peniad Swybyb mas oddi wrth yr fel cod taddiad ar gyfer y dosbarth fan yma. Fan yma yn y peniad Swybyb mas mae gyda ni yr adrannau gwahanol dan y peniadau gwahanol. Er enghraifft, mae'r pwp peniad yn ei blaen dodwyd gyda'r yr wyth cyfartal nod ac hefyd yn ei oddodwyd gyda'r yr wyth cyfartal nod unwaith eto, ac union yn y doi sypyn o'r wyth cyfartal nod, mae gyda ni y teitl o'r peniad sydd gyda nhw yr un enwau fel y ffeiliau gwybodaeth perthnasol i'r taflun. Er enghraifft, mae gyda ni yr ffeil gyda'r enw yn y prif lythrennau,

Ac hefyd, yr un peth ar gyfer y darllenwch fi, pwynt MD, ac hefyd yr un peth ar gyfer yr prydded, pwynt MD, ac wedyn ar gyfer rhai ohonynt, mae gyda ni ambell o testunau, er enghraifft ar y llinell 23 mae gyda ni yr enw o'r llyfrgell neu is-llyfrgell yn yr taflun fan yma, gyda'r enw yn y Saesneg ar ôl cyflwyno'r gorchymyn gysylltnod teclyn neu mae'r hyn yn islipygell o'r taflun cyfredol sef cyfeithi AN i ec y ac hefyd ar y llinell 20 mae gyda ni yr un enw'r o'r is-becyn hefyd ar ôl y peniad o'r rhestr i wneud. Felly, y rheswm ar gyfer yr amnewidiadau o'r ffurfiadaeth o'r gwybodaeth perthnasol i'r llyfrgell neu taflu'n gyfredol ac hefyd i'r is llyfrgelloedd defnyddiwyd ac yn ei galwyd oddi wrth yr prif lyfrgell fan yma yw er fod

O'r meddalwedd cyfieithu ANEEC, mae'r rhain pedwar eraill hefyd yn angen i gael eu datblygu hefyd. Felly, yn ytrach na'r cadw yr gwybodaeth anglyn ar pedwar is-llyfrgelloedd eraill, yn eu ffeiliau ac hefyd yn eu pagellau eraill hefyd. Mae'n yn eithriadol yn fwy defnyddiol i cadw nhw i gyd union yn yr un ffeil, sef y ffeil ar gyfer y dosbarth o'r taflun sydd yn cael ei datblygwyd fel y prif llyfrgell neu taflun neu dosbarth

er enghraifft fel ar y llinell 20, yr ar ôl cyflog gorchymyn teclyn ei yn arddangos ar y ochr dde o'r teitl. Mae'r hyn yn arddydgau, mae'r yr adran neu y gwydaeth yn yr adran yn isod yn perthnasol dim ond i'r is llyfrgell. Felly, os nad ydy unrhyw beth yn arddangos ar yr ochr dde, fel er enghraifft ar y llinell 3, mae'r adran o gwybodaeth yn isod yn berthnasol dim ond i'r prif meddalwedd neu llyfrgell neu dosbarth, sef, yn y sefyllfa hon, cyfeithi ANEXY. Felly, i mewn yn yr adran o'r rhestra i, o bethau i'w wneud sydd yn perthnasol dim ond i'r is-begin neu is-lefygell ar ôl cyflwr gorchymyn teclynnau ar y llinell 13, mae gyda ni y dodiad o'r pethau i wneud, sef i creu dogfennaeth, sef darllenwch fi, trwydded, cydroddiad, newid llofnodiad oddi wrth y webau yn y cod. Felly, mae'r hyn dim ond berthnasol i'r is-llyfrgell ar ôl cyflwr gorchymyn teclynau. Felly, i cyflawni yr newid hwn, mae angen i ni i adeiladu y tredegaeth yn yr is-begin fan yma i cynhadlu y dogfennaethau crybwyll yn hunan-symudol trwy'r cystrawen ni, drwy'r yr ffurfiadaeth arbennig fan yma yn yr peniad sywebiad imiwn yn yr fel cod tarddiad fan yma. Felly dyma'r un dwi'n meddwl o'r gyntaf bethau sydd angen i wneud os rydyn yn symud yn ychydig

Yn y fideo olaf, rŷn ni wedi creu yr taflenni ar gyfer y rhain ac wedyn wedi eu hachub nhw i mewn yn yr cartrfeidd leol ac wedyn wedi eu uwchlwytho nhw i fyny i'r cartrfeidd arlein yn gyntaf yn GitHub ac wedyn yn y Saesneg pecnydd neu packages.org. Felly, dwi'n meddwl Mae'r rhain wedi eu cyflawnwyd ac rydyn gallu eu symud i miwn i'r adran ar gyfer yr newid llofnodiad ar gyfer y prif llyfrgell fel hyn. Ac wedyn, union yn y adran ar gyfer y rhestr beth i'w wneud ar gyfer y prif llyfrgell, Yn gyntaf, mae angen i ni i adeiladu y swyddogaeth i alw yr is-llyfrgelloedd i gyd oddi wrth y prif llyfrgell, sef gyfieithu AN i ECA, a wedyn mae gyda ni yn newid i datblygu yr is-llyfrgell ar ôl cyflwr gorchymyn teclynau ac i defnyddio hyn yn ytrach na defnyddio dechreuo ffeiliau, oedd wedi ei defnyddiwyd yn y fideo olaf i sefydlu i fyny yr ffeiliau sylfaenol ar gyfer yr taflunau, ond dwi'n meddwl mae'r adodiad hwn yn berthnasol i'r adran ar gyfer y rhestr o beth i'w wneud ar gyfer yr is llyfrgell ar ôl cyflwr gorchymyn declinaidd fel hyn. A dyna ni. Felly os rydyn yn edrych ar yr rhestrau o bethau wneud ar y ochr dde oddi wrth y lleslau 4 i 7, dwi'n meddwl yr un sydd yr semlaf yw yr un ar y brig, sef i alw y is-llyfrgelloedd i gyd oddi wrth yr cyfeithi ANEXE, Felly nawr, os ydyn ni'n yn morfeio i mewn i'r cyfeithi ANEG ac i mewn i'r eithbygell ar gyfer yr enghreifftiau, dyma'r yr serch prawf holi ac yr hyn yn gallu ei redeg fel hyn. Ac mae'r hyn yn gweithio yn llwyddiannus yn llwyr. Ac os yr hyn yn, yn cydododi allan y cymwysiad, mae'r hyn yn echu yn unwaith yr fel i hunan llwytho y llyfrgelloedd ac fel is llyfrgelloedd o'r rhaglen hon, sef yr serch prawfoli, mae gyda ni y pimp llyfrgell sydd pob un yn gael ei enyddeiddio yn y pum gwrthrych yn y fam yma, sef doler o prawf 1, prawf 2, prawf 3, prawf 4, prawf 5, ac mae'r pob un yn rhedeg yn llwyddiannus imiwn yn y meddylwedd hon. Ond mae'r hyn yr serch prawf holi ond nid y dosbarth go iawn, cyfieithu ANIEE, lle yr ydyn ni eisiau i datblygu y swyddogaeth i gyfieithu oddi o Saesneg i Gymraeg. Felly, mae angen i ni i atgynhyrchu y swyddogaeth fan yma, union yn y dosbarth cyfieithu ANIEE, ond yn y trach na'r pimp ohonynt, dim ond y pedwar. eraill, sef y rhain, heblaw cyfeithi ANE ec y ei hunain. Felly, beth dwi'n eisiau i wneud nawr yw i golygu y serch prafholi fel hyn, ac wedyn i sefydlu mas y llinellau ar gyfer y pedwar dosbarth eraill, ac i wneud yr serch prawfholi yn galw dim ond ar yr un dosbarth cyfieithu ANEEC fel y mae ei yn nawr. Os ydych chi'n rhedeg y gorchymyn PHP gyda'r yr fel fan yma, ond y cam nesaf yw i adeiladu y swyddogaeth i galw ar yr pedwar llyfrgell eraill Fel pan r'yn yn rhedeg y serch prawfholi fan yma, trwy'r galw ar yr un dosbarth cyfieithu A, N, E ac Y, fel y mae ei yn ar, mae'r cyfieithu A, N, E ac Y yn galw ar y pedwar eraill, a thrwy hynny, mae'r allbyniad oddi wrth y pedwar eraill yn arddangos hefyd fan yma. yn yr un fodd fel yr arddangosasent nhw o'r blaen, dim ond nawr. Felly ar yr ochr dde, dyma'r y cod ar gyfer y dosbarth cyfeithi ANEEC y. Felly, dwi'n meddwl y cyntaf beth yw mae angen i echu i mewn yr cod i hunanrwytho yr is-lyfrgelloedd fel hyn. Ar y pwynt hwn, by'n angen i dweud, dydym yn gallu cofio pob un gorchymyn neu ffysiant yn yr iaith PHP achos mae'n eithriadol mor enfawr. Felly, oherwydd hyn, beth sy'n eithriadol yn defnyddiol yw i fod ar gael ar y ochr rhyw fath o canllaw a gefr y iaith PHP. Felly, os ydyn ni'n yn gwneud yr archwiliad ar yr agerperiant archwilio rhyncwyd i archwilio a gefr y geriau PHP, llarwyddo canllaw, mae gyda ni y cysylltiad fan yma, felly os ydyn ni'n yn clicio arno fe, dyma'r dudalen Tebygol oddi wrth PHP ar gyfer y llawdwyddiad o'r dogfennaeth, ac os yr hynny'n antorchi i lawr, dyma'r yr cysylltiad ar gyfer yr ffel canllaw yn y ffefrydaeth XM sydd yr ffel cymorth HTML gyda'r uh, nodiadau defnyddwyr. Felly os yr hynny'n yn clicio arno fe, fel hyn, ac wedyn os yr hynny'n yn ychydig y ffel, fan yma, Nawr, ar ôl oddeutu degau o eiliadau, mae'r uh, llofruddiad wedi cwblhau ac i ddarllen y ffel gyda'r yr terfynad pwynt eich M fan yma, mae angen i ni ar gael rhywfath o'r darllenwr fel y ce eich M gwyliwr. Felly os yr hyn yn mewnbynnu y gorchymyn, sudo ac wedyn rpt ac wedyn

i darllen yr ffurfiodaeth fel yma. Felly, i fensefydlu fe ar y cyfrifiadur, mae angen i ni i mewn fyny y gorchymyn, sudo ac wedyn rpt ac wedyn mewn sefydlu ac wedyn yr enw o'r meddywedd sef K X M ac wedyn yn y Saesneg gwylwyr fel hyn. A dyna ni. Mewn gwirionedd, mae'n ein eisoes yn ein sefydlwyd ar y cyfrifiadur, fel mae'n ein dweud ar yr ysteigliad diweddaraf. Felly, wedyn, i wylio yr ffael, mae'n ein deimlo'n beth syml o glicio ar yr ffael fel yma. A dyma fe. Felly os ydyn eisiau i am yn drych ar gyfer y manylion anglyn ar rhyw chwythiant fel yr un fan yma i echu ar er unwaith, yr yna'n gallu troi i'r canllaw fan yma, i'r tab ar gyfer yr achwiliad fan yma ac i mewnbynnu yr enw o'r ffythiant fan yma. A dyna fe. ac felly rydyn ni'n gallu darganfod sut i defnyddio y ffythiant fan yma, ac oherwydd mae'r hyn yr ystrelliad o'r canllaw sydd yn cynnwys yr nodiadau oddi wrth y defnyddiwr. Mae'n yn llawn o'r enghreifftiau oddi wrth y defnyddwyr sydd yn eithriadol yn defnyddiol hefyd. Felly yn ôl i'r cod ar gyfer y dosbarth cyfieithu ANE ec y, mae angen i ni ar y llinell pedwar i galw yr is llyfrgelloedd i gyd fan yma, a dyma'r yr enwyd o'r dosbarth ar ei cyfer pedwar ohonynt. Felly, i greu yr pedwar gorchuch ar ei cyfer, mae angen i ni i datganu nhw fel gorchuchau

Ac fel arferiad, dwi'n ei defnyddio y llythruen O i gynrychioli yr gair gothrych yn y Saesneg fel hyn, ac wedyn yr enw fel hyn, doler o ail gymysg gyr ec y, ac wedyn yn yr un fodd ac efo'r yr eraill fel hyn, yn gyhoeddus doler o gyda'r

cyfartal nod yr enw'r olgothrych fel hyn. Ac wedyn y cyfartal nod, ac wedyn yr alwrth ar newydd, ac wedyn yr enw o'r dosbarth go iawn, sef al gymathu geriau ec y gyda'r prif lythrennau yn y dechreuad o'r geriau algymathu, geriau ac ec y. Ond os rydyn yn y cybythel fel hynny, ac nawr yn rhedeg yr serch profoli unwaith eto, mae gyda ni y neges gwell, achos y mae'r dehonglwr PHP yn ymgeisio i ganfod y dosbarth el gymathu geiriau ega oddi wrth yr enw gofod yn el 28 o slaeth gyfeithi ANE ec y sydd yn anghywir oherwydd mae'r yr dosbarth yn bodoli union yn yr enw gofod. yn el dadegwydd o'r llais el gymathu geri ec y. Felly union yn yr gwyliwr ar gyfer yr ffurfyddaeth ffeil eich em, rhyn yn gallu pwyso ar y botwm F9 i arddangos yr panel marchlwyliwr, ac wedyn rhyn yn gallu archwilio ar gyfer yr gair er enghraifft defnyddio neu geiriau defnyddiol enw gofod. Ac wedyn i gau yr panel marchilwyr, rydyn ni'n gallu pwyso ar y botwm F9 unwaith eto fel hyn. Nawr, os rydyn ni'n edrych ar yr gwybodaeth, Rydyn ni'n gallu datganu yr enw gofod gyda'r yr awydd ar yn y Saesneg defnyddio. Felly os rydyn ni'n yn defnyddio'r datganiad, defnyddio gwagle ac wedyn yr enw gofod fel ENL 28 all slice ac wedyn ail gymathu geri ec y ac wedyn gwagle, ac wedyn yn y Saesnig fel, ac wedyn gwagle, ac wedyn yr, yr ach enw ar gyfer yr enw gofod, dim bod nawr, rhybysgwyd, fel er enghraifft, al gymath ec y, er enghraifft fel arddangos ar y llinell 34, felly nawr ar y llinell 46, rydyn yn gallu blaen dodi yr enw o'r dosbarth gyda'r er arall enw ar gyfer yr enw gofod gywer fel hyn. Ac wedyn, os ydyn ni'n yn y cyber ffeil, ac wedyn yn alredeg yr serch tafoli fel hyn, nawr mae'n ein gweithio, ond nawr, ar gyfer yr al is lyfrgell, os ydyn ni'n yn defnyddio y agwedd ar unwaith eto, yn y Saesneg defnyddio, ac wedyn yr enw gofod, sef geriadur EN ec y, ac nawr, os rydyn ni'n yn hepgor yr argraff air fel ac hefyd yr arall enw yn yr canllaw ar y ochr rwydd, mae'r hyn yn dweud, mae'r hyn yn cyfartal i defnyddio fel, ac wedyn yr rhanbarth olaf o'r enw gofod ganwyd, er enghraifft, yr un peth fel yn gwneud hyn. Felly, os ydyn ni eisiau i enyddeiddio yr al is llyfrgell, sef dollar o gyr gyr eg y yr hyn yn gallu ar gyfer yr enw gofod yn defnyddio a rhanbarth olaf o'r enw gofod go iawn ar ôl yr ôl slais fel hyn Ac wedyn yr enw o'r dosbarth fel hyn. Nawr, os rydyn ni'n yn ychydig beth fel, ac unwaith eto, yn rhedeg yr serp praf holi, a dyna ni, mae'r hyn yn gweithio hefyd. Nawr rydyn yn gallu datganu y doi dosbarth arall yn yr un fodd fel yr ail fel hyn. Ac nawr rydyn yn gallu yn y deddio y dau gorchig arall yn y unfodd hefyd fel hyn.

Nawr, rwy'n gallu dychwelyd i'r serch prawf holi, ac unwaith eto yn ei rhedeg fel hyn, mae'r uh, neges gwell yn digwydd oherwydd yr cam sillafiad yn yr enw gofod ar gyfer y cymwysio tregliad ec y, mae'n angen i fod yn cymwysio tregliad de ec y fel hyn. Nawr, os rydyn ni'n yn awrhedeg, a dyna ni, mae'r pwp dim yn gweithio yn llwydanus. Felly anglin ar newid ar y llinell pedwar, rydyn ni'n gallu symud fe i mewn i'r newid llofnod ar gyfer yr brif llyfrgell fan yma, dan yr peniad achwynegwyd. Nawr, dyn wedi ychwanegu y newid newydd yn rhestrio beth i'w wneud, sef mae angen i ni rhyw fath o rhwngwyneb ar gyfer y mewnbyniad o destun Saesneg. Felly, hyd yn hyn, mae gyda ni y pimp llyfrgell yn cynnwys yr prif llyfrgell, sef y cymwysiad rhywun yn ei dyblygu, sef cyfeithi EN i EGA, Ac ynglŷn â'r pedwar arall, mae gyda ni yr argymathu, geri ec y, geriadur eang ec y, cymisio tregyldu ec y, ac ar ôl cyflwr gorchymyn teclyn e. Felly ar gyfer yr rhyngwemed sydd yr ni'n eisiau i ddatblygu, yr hyn yn gallu creu llyfrgell arbennig. ar gyfer hefyd, os ydyn ni eisiau ei fod yn cadarn gyda'r er, arferiad cywir o defnyddio dosbarthiau. Ond, yn y trach na hynny, gyda'r llyfrgelloedd sydd eisoes wedi eu creu, pimp ohonynt yn y gyfamsym, os dwi'n yn eisiau rhyw fath o'r swyddogaeth arbennig, dwi'n meddwl mae'r y pimp ohonynt yn cynnig i ni

arbennig neu dosbarth arbennig ar ei gyfer, gyda'r eu cadwfeydd ar-lein ar ei gyfer hefyd, ond gyda'r yr strategaeth o'r rhyngwyneb ar gyfer y defnyddiwr i mewnbynnu yr testun Saesnig, rydyn ni'n dimynd ar yr dechreuad ethafol o'r rhybleddiad hwn, felly dwi'n meddwl yr hynny'n gallu parhau gyda'r adebygiad o'r strategaeth hon i mewn yn y dosbarth cyfieithu ANEXE, a phan rydyn ni'n barod i greu rhyw fath o'r is-llyfrgell ar ei gyfer, oherwydd er enghraifft, maen nhw'n cael eu datblygwyd yn cymhleth iawn yn yr brif dosbarth yr hynna'n gallu creu yr is llyfrgell yn waith law

dodiad imiwn yn y priodoledd hunanllwyth, er enghraifft, os ydyn ni'n creu rhyw fath o llyfrgell neu is-lyfrgell gyda'r enw rhyngwyneb, ydyn nhw'n gallu mewn osod y dodiad ychwanegol imiwn yn yr gosodiad o'r PSR 4 yn yr trydoledd o'r hunanllwyth, gyda'r rhyw enw gofod fel ENL 28, Old Slice, Old Slice, rhwng gwyneb, Old Slice, ac ati. Ac wedyn ar gyfer yr llwybr i'r cortaddiad, yr hyn yn gallu am benodi y llwybr fel

yn codio yn uniongyrchol union yn y dosbarth ar gyfer y prif llyfrgell, sef cyfeithi ANEXE. Nawr, ar llinell 55, mae gyda ni y ffwythiant angyhoeddus newydd gyda'r yr enw rhwng gwyneb, ac wedyn, ar ôl yr agor cyrliog cryfach, dyn wedi mynosod ychydig o'r sylweb sydd yn disgrifio y ffwythiant ac mae'r hyn yn defnyddio yr arwyddnodau arferol ar gyfer y sylweb mas sef yr dwbl blaen slais ond ar ôl rhain mae gyda ni yr arwyddnod stwnt neu hunch ac wedyn yr destyn ar gyfer disgrifiad o'r ffwythiant ac dwi'n yn defnyddio yr ffefrydaeth hon oherwydd pan ydyn ni'n yn datblygu y swyddogaeth

yn adeiladu y dogfennau the ar ei chyfer, a dyma'r rheswm ar gyfer yr aruthnod stwnc sydd yn edrych mor diethyr ar ôl y dwbl blind slice, a dyma'r er rheswm ar gyfer y lleoliad o dwbl blind slice hefyd. Wedyn yn isod, mae gyda ni y llinell sydd yn ymbenodi ar gyfer yr amrywiolyn doler L ateb, yr Ymateb oddi wrth y defnyddiwr, yr un yn defnyddio y ffythiant PHP, darllen llinell, yn gyntaf i allbynnu y neges ar y terfynell atolwg. Mi'n bynnwch rhywbeth yn Saesneg, ac wedyn mae'r ffythiant hwn yn aros ar gyfer yr ymateb oddi wrth y defnyddiwr ac ar ôl yr digwyddiad o'r ymateb mae'n un yn adleisio neu allbynnu y neges yr ydych chi'n wedi mewnbynnu gwahanol a wedyn mae'n un allbynnu y cymwysiad o'r dolar el ateb sydd yn cynnwys yr ymateb oddi wrth y defnyddiwr. Felly,

Nawr, os ydyn ni'n agib y ffeil, ac wedyn os ydyn nawr yn awredig yr serch prawf holi, fel hyn, nawr mae gyda ni yr neges gwach sydd yn dweud mae'r ffysiant rhwng gwyneb yn andiffinwyd, felly y rheswm yw oherwydd mae angen ni i mewn ystod yr pointiau i gynrychioli yr gorchudd gyfredol gyda'r yr agwedd ar doler fan yma yn Saesneg ac wedyn y cysylltnod ac wedyn yr arwyddnod yn fwynag fel hyn. Nawr, os ydyn ni'n yn ac i bythel unwaith eto ac yn ail rhedeg unwaith eto, Dyna ni, mae'n ein gofyn atolwg mewnfynnwch rhywbeth yn Saesnig, ac nawr dwi'n mynd i mewnfynnu rhywbeth fel Hello World, a dyna ni. Nawr mae'n ein dweud y rydych chi'n wedi mewnfynnu Hello World yn Saesnig. Ynglyn â'r linell olaf, sydd yn dweud mae'r hyn wedi ei galwyd oddi wrth. gyfieithu ANE ac yr prawf holi redig, mae'r hyn y ffwythian sydd yn ei galwyd oddi wrth yr serch prawf holi ei hunan, nid oddi wrth y dosbarth, felly dwi'n meddwl yr hynny'n gallu sefydlu mas yr galwad hwn oddi wrth y serch prawf holi, felly os yr hynny'n yn eich bethau eto ac yn ei alwedig.

Ar ôl yr llinell ar yr 57 i darllen i mewn ar mewn blynedd oddi wrth y defnyddiwr, dyn wedi creu yr ffythiant newydd gyda'r enw cyfeithi ENIECA, sydd yn derbyn y parametr o'r mewn blynedd yn Saesneg, ac os rydyn yn gweld ar y llinell 63, mae'r hyn yn ffythiant sydd yn anghyhoeddus. Ac felly, mae'r hyn yn cyfeithi y Saesneg i mewn i'r Cymraeg ac wedyn yn ysmynnu i mewn i'r amlywolyn dollar L ac y STR. Wedyn, rydyn yn ysmynnu y Saesneg gyda'r y cymwysiad gwreiddiol Saesneg oddi wrth y defnyddiwr ac yn yr llinell nesaf rydyn yn ysmynnu y Cymraeg gyda'r yr

Sydd. Gyda fe, dim ond y tri rhes. Mae'r hyn yn y dulliad o'r allwedd gwerth par, neu par allwedd gwerth, gyda'r yr allwedd ar ochr chwyth o'r orthnodau cyfartal nod yn fwy nag, ac wedyn gyda'r yr gwerth i'r ochr Fe, felly, yn yr dillad fan yma, mae gyda ni yr gar Saesnig ar y ochr chwyth, sef yr allwedd, ac y gar Gymraeg ar y ochr dde, sef y gwerth. Ac wedyn, ar y llunles 69, ydyn ni'n yn newid yr destun oedd wrth yr defnyddiwr i'r fach lluniau i gyd,

yn gair Saesnig, ac wedyn rydyn ni'n yn cychwyneddu yr amrywiolyn doler L archbwn i gwacter, ac wedyn rydyn ni'n yn dolenni trwy'r yr dillad doler A A N S T R gyda'r yr amrywiolyn doler L S T R yn ei ambenodwyd i gynnwys pob un res yn pob un doleniad. Ac wedyn, ar llinell 74, rydyn yn ymprofholi trwy ddefnyddio'r ffwythiant iset, sef a ydy hyn yn gosodwyd, neu a ydy hyn yn gosodwyd union yn y dillad dollar L a gerfa, y allwedd fan yma, sef yn yr gwerth neu afriwolyn dollar LSTR, sef a ydy y gar Saesnig,

Felly nawr os yr hyn yn ychyb ffael, ac nawr os yr hyn yn rhedeg ar serch prawf holi unwaith eto fel hyn, nawr mae'n yn gofyn atolwg mewn bynnwch rhywbeth yn Saesnig, felly os yr hyn yn mewn bynnu rhywbeth fel hello world, a dyna ni, dyna'r Gymraeg hello byd gyda'r yr ybychnod, Ac wedyn os ydyn ni'n uh, mewnbynnu, unwaith eto rhywbeth fel hello world again. Ac nawr mae gyda ni y Cymraeg Hello Byd unwaith eto gyda'r er llawn atalnod. Felly, ar y foment, mae'r llawer o bethau wael gyda'r swyddogaeth. hon, er enghraifft, yn y Bychan Gymraeg, pam y mae yr dwbl gwaglle rhwng y geiriau Helo Byd a Byd ac Unwaith? Ac efallai, pe byddech chi'n wedi sylwi, er fod mae gyda ni yr Saesneg gyda'r y prif lythren ar yr H yn y Helo, mae gyda ni yr bach llithren yn y Cymraeg yn y gar hello, ond mae'r hyn yn swyddogaeth sydd yn gweithio yn sylfaenol, a gyda'r hyn yr hyn yn gallu adeiladu yr swyddogaethau sydd yn fwy union ac yn fwy gysagt, ond oherwydd hyn yn fwy cymhleth, ac wedyn Yn hwyrach, os angen, rydyn yn gallu symud y cod tarddiad perthnasol i'w llyfrgell eu hunain. Felly, mae'r hyn dim ond dechreuad lle rydyn ni'n gallu adeiladu arno fe yn y fideoedd i dod. Felly, dyna ni i gyd ar gyfer dawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saf ac yn iach, a hwyl.